Häerzlech wëllkomm op mengem Youtube Kanal. Haut geet weider mat Spyro Reunited Trilogy. Bevir et awer lass geet, haut stellen ech eng eng Fro an deen deen se richteg beäntwert dee kënnt weider an eiser an eise Programm Gamer vun der Woch. Also während dem Stream stellen ech d'Fro, dat heescht et kann lo sinn, kann awer och eréischt no 5 Minutte sinn oder 10 Minutten, dat muss der kucken. Also bleift onbedéngt drun um Kanal. Sou, lo geet direkt hei lass. Weiter. 44 Prozent pardon hun mer gemaach. Schon beachtlech, lo geet gutt virun. Weider. As Abenteuer geet weiter. Sin mol gespannt wat ass haut sou erwaart. Mat eisem klengen Draach bei eisem Frënd. Daschke war mer jo gutt viru komm, just zum Schluss war et bëssen holpreg ginn. Äh, zu de Leit déi, déi do dobanne sinn, ähm, Dir wësst, De Gamer vun der Woch wëlle mer ermëttelen an haut stellen ech wéi gesot d'Fro an Dir kënnt während dem Stream, dat heescht dru bleiwen. Sou, wou si mer do hei? Ähm, ah, hei si mer. Oder hei, hei gelassen. Ah, dran den. Elektrisch.

Tisch der Tisch direkt verleieren. E bon, könnt ganz gern mal fir. Mir war doch gut as am Spiel krit wirklich viel Liwen am Spiel.

Rakomm sidd. An wann der eng Fro hutt, dir kënnt ganz gären an d'Kommentarer schreiwen zum Spill, zum Game of na Woch, eng Fro oder soss iergend else welch Froen. An hei weider.

Also wéini ass se rauskomm? Dat heescht an Europa elo, ne? A, 1998, B, 1997 oder C, 1995? Schreift, schreift mer d'Ergebnis, also déi richteg Äntwert an d'Kommentarer.

Ah, voilà. Ich hab ganz schnell von der Seite bis dort. Was du da? Weiter. Also, die Freude alle guten Risch matkriegen, ne? Ich, ich holen sie einen Anker.

Moin nach ëm. Luftige Höhlen, do ma. Ma an E. Okay, ich verstehe. Schreibt auch eure Facebook. Ja, das wäre ganz weit, wenn ihr auch eure Facebook schreibt, dann können wir, können wir vom Gamer treffen. Äerch uschreiwen wann der grad sidd. Also wann der soss weit weider kommen sollt ne. Sun Raven.

Titan Waven och wëllkomm am Stream. Freet mech dass de hei ageschalt hues. Dragonoo freet mech och an de Virus häerzlech wëllkomm och do am Stream. Ech sinn hei, si komplett, ass mengs si komplett falsch hei am Handbuch.

Dee muss ech awer kréien. Allez, komm. Allez. Sack. Ich wollte kréien. Ah, voilà. Das ist immer so ein kleiner Herausforderung, für den zu kriegen. Haha, och gutt. Einfach derduerch. Net schlecht. si komplett falsch rein. Weiter, weiter. Ich, ich muss da, ich muss zwei Drachen muss ich noch fannen. An dann kann ech weider mam Loftschëff, ech soen einfach mol Loftschëff, dat ass eigentlech kee Schëff, mee bon, da kann ech weider erëm an déi, an dat nächst Land. Mee mir feelen nach, wéi gesot, déi zwee Draachen do, déi muss ech nach siche goen, also befreien do. An déi soe mer an deen, deem Glas do dran. Sou.

Wéilst du met? So Artisan, wie man vum un dohinner. So, schon vill Äntwerten hei. Du muss et awer gut. Du muss et awer gut. Ähm, de Stream mengst lo? Dragon Lou, oder wie mengst du dat? Danny Freud, Ah! Salut Dan! Bass d'och hei? Dat freet mech awer. Dat freet mech, dass du och derbäi bass. Euh, du has jo d'Fro wahrscheinlech och matkritt, dann ass et gutt. Merci Titanraven. Jop. An, am Léieren, okay. Ah, okay, beim Léieren, jo, dat muss jo och alt sinn, ne? Artisan, okay, do hei fehlt mir noch ein Drach. Dunkles Tal, da muss ich hin. Jo, durch am Anfang Spoil. Ah, okay, ja. Nee, nee, das hast du. Das ist dann nicht. Äh ah, die Frau war morgen an den Sinn gekommen, nee, ich schon du eng andere Frau.

Ah, den do ass och gut den den dummer ähm, äh, so Mënzen am am Beutel. Nee, den Ding ass natürlich wat de mi schnell ass, wat de méi Mënze krit. Op Spyro. Ah, voilà, de Grund schafen am Pool.

Jo, de, ech mengen de Spyro, de Spyro the Dragon, ech mengen dee koum 1998 eraus, wann ech mech net ieren. Deen hat ech deemools op der Playstation 1 gezockt, dat ass och schonn eng gutt Zäitchen hier, ware mer all nach méi schéin a méi jonk.

Hei gefällt mer immens, do kann een hei an de Krees direkt d'Feierspeizen sech dréinen an sou. Ass och gutt dass en net sou langweileg dee Moment. Tack mat de Filleken. Dat war nämlech am Ufank mäi Problem beim. Wann dem Leveroo muss duerch d'Rénger misst fléien, well kann e mam Spyro méi schnell fléien? Dat wosst ech net. Dowéinst, dat war esou en e Level wou alles um Zäit gaangen ass an dowéinst hunn ech net gepackt, well ech net schnell genuch war. Sou, hei ass Titan Haven, hei ass mäin Numm vu mengem Ork an WoW aus Burning Crusade, P. Ah, okay. Für die Leute, die WoW spielen, das hat einen ganz witzigen Tipp. So, nächsten Tag. Wo haben wir den? Ähm ah, Altstadt. Ja, da waren wir für eine Altstadt. Ich muss durch, oh, das muss nicht sein. Das war doch eh schon früher, ne?

Coole Sache! Mach das noch mal! Zum Artisanenboss geht's durch ein Portal hinter mir. Wenn du bereit bist, kannst du ihn herausfordern. Dragon LU streamen ab dem 21 erëm. Ey cool Mann, dat freet mech, do kommen ech och onbedingt eng Kéier kucken. Ech gesinn ëmmer ganz gären aner Lëtzebuerg Streamer, dat freet mech och selwer dann. Kann ech och eppes léieren vun iech? Wann de Stream mol ordentlich leeft. Ja. Äh. Ah, okay, da kann ech da ran. Da gehen wir hei ran. Titan Waven, du musst probieren über YouTube a gleichzeitig über Switch laufen zu lassen am Stream. Stream. Daat ass eng ganz gudd Idee, Titan Raven ass och een Ziel vu mir waat ech och eng Kéier wollt maachen, an ech déi zwee laafen lossen. Mee op Twitch sin ech nach net sou aktiv. Sou hun ech mer och hei en klengen Soundboarder hei. Oi oi den Hond hei. Ey nee!

Wann e wëll kann e jo och bei eis op Gamertreff kommen op den Streaming Säit. Well mir sinn ëmmer frou nei Streamer an der Grupp ze hunn. So dann duerch mein dos letzt Dach de mat brauch meng. Den Nevin ass da. Nasty Nog hat die Artisanenwelt einem seiner gemeinsten Handlanger überlassen.

Freet mech dass du och ze ageschaltes hein. So. Ui, Ken Halloween. Oi. Op. Den Kapp

Verbrannt dat Lous, wou jo een Trophée halen geet. Aah, do geet d'Schranke Dier op. Sou, elo kann mer déi nächst Welt goen. Sinn mol ganz gespannt, wat eis do sou erwaart. Rückkehr nach Artisan. Titan Raven, hu mer Jurassic Park, d'Spill kaaft, ass net schlecht. Dat stëmmt, dat Spill ass saugutt. Ech hunn dat deemools, wéi et erauskomm ass, och direkt gespillt an et ass wierklech ee super Spill. Et muss ee just dra schaffen, an déi ganz Mechanik do vum Spill, mee soss top Spill. Ech kann lo weiter goen weil ich lo die 50 schon oder war Traum gucken Titan Raven schreibt Job kannst DNA Park bauen an managen ah, cool das cool ist gut zu wissen. Ech muss och nach do Saache léen, et ass jo anscheinend esou een DLC rauskomm vun der Kräidezäit, wann ech mech grad net ieren. Dat kann een och emol eng Kéier testen. Sou. Reise nach Belt der Traumweber. Ech mengen ech war do nach net. Mee dat gesi mer da gläich. Sou. Sou, äh, déi Holzköpfe, ech mengen du waars virun op der Bann, dowéinst stellen ech d'Fro, Nanken. Ah nee du haas net mat gemaach beim bei der eischter dengen mengt ech ne oder wie war dat ech mein du haas net mat gemaach net die holzköpfe haas du mat gemaach die holzköpfe beim gamer vun der woch vum gamer treff ja hei war schon net eng ganz nei welt si mal lo hei tipptopp war direkt die klein ui ui ein kopf dus Gin die war wie soss. So. Äh, muss awer oppassen, dass die nur d'Leit net friessen. Ja, dat stimmt. Da muss e wirklich oppassen, dat d'Leit den do net friessen. Dat stimmt wirklich.

9 Euro kaaft, original 9 Euro a lo sinn se schonn 28 Euro d'Stéck. Jo, déi sinn, déi kritt een net geschenkt, dat ass wouer, dat stëmmt nawell. Ech hunn der zwou och, ech hat eng derbäi kritt elo an da kann een en, ech hat mer eng nach nobestallt, ne, bei Amazon, kleng Werbung zwischendurch, obwuel déi huet net néideg. Oh, wat hu mer hei fir Information? D'Titanen huewen u direkt 5 Kornen of Reck. Wann der een eng Fro vun iech huet kann e ganz gären an d'Kommentare schreiwen. Ech beäntweren se direkt. Gidd mech immens freen. Spillt mol weider. Ui. Okay. Naja, ah loosse mer do mol sinn.

Oh, do war ech net virbereet drop. Ech duerch ech bin eens klengen Draach de kind Spoiler spritz. Titan Waven schreift vielleicht kreen mat do waren ze fir 99 Euro d'Stéck fortgang of Reck. Ja Di ginn ëmmer ëmmer gehandelt.

So vill Spaass, sinn aus dem Stum raus, mol eppes iessen. Ok, merci dass de nogekuckt hues Dragon Lou, huet mech gefreet. Weider. Kazuya ass als nächsten Draach. Die Gegner hier können ziemlich erschreckend sein, aber achte auf die Narren.

Mir geet es ok, weil hab jetzt wieder Schule. Ah ok, ech verstehen. Ah du gees gees nach zur Schule, ok. Das ist gut. Der nächste Drache heist Azizi. Danke, dass du mich befreit hast.

Well mir mussen nach. Boah. Boah, lo gëtt awer ris schrei. Mech si dout. Ja. Lo war e gut ze Saach, ei dräi Stéck Moneten op en klenge Koup. Ja von 7:45 bis 5:30 ja das ist lange ich erinnere mich auch an die Zeit jetzt das war schon lange das ist lange das kann ich gut nachvollziehen äh, nee, nee, nee. Hab ich vergessen.

Ah, du hast noch so einen Drachen.

Test. Dozou spéider méi. Dann ech schreiwen der dono eng Message.

Der selwer, da jo. Wënschen der jidefalls vill Gléck, falls de nach net et hues. Merci, dat ass ganz fein vun der. Sou, muss nach kucken hei, feelt nach een. Een Draach feelt nach, da komme mer op den nächsten Level schonn. Nee, besser sou. Nee, nee, nee! Am Fall jo.

Kleng Muppessen hei. So, lo kucken mer hei ënnen do, ob dat nach higeet. Jo, hei do. Ah, an do ass de letzten Draach. Ass dat dann den Basi? Kann Raven schreibt, ech maan deen. Danke, dass du mich befreit hast. Awer.

Domat hat ech wierklech net gerechent, datt ee do esou schnell. En ass vu war kleng an do ass e grouss ginn.

Ui, hei hu mer als nächsten Level Spuktürme. Interessant, Spuktürme. So, 5143, soll Konkurrenz ginn. Ah, ok. Ja, si wëllen all matmëschen, ne? An der Welt vun de Games. Zu Nintendo.

Ah, das, das lieb ich. Ah, das ist geil. Ah, nein. Mir fehlt äh, einer rein. Ich glaube, ich muss das in einem Rutsch machen.

Dat geet ganz schnell also man Et ass so ähm, dat, dat Spiel eben so flësseg ja, also es läuft so flüssig das Spiel. Ah, da, da hinten muss ich hin. Okay.

Der Kölner, äh, du, du bist aber, du bist ja bestimmt aus Köln, ne? oder? Weil du doch da bist. Ah, Extrakte, hallo.

Swat, net schlëmm. Net schlëmm, dann ass dat fir eng aner Kéier. Sou, dat hei war mei en Stream vun Spyro Reunited Trilogy. Ech soen iech alleguerte villmools Merci fir d'Nokucken an ech wënschen iech nach e schéinen Owend. An déi Leit, déi richteg beäntwert hunn, also d'Fro, déi eben, also déi kréien eng Noriicht vun eis, e Message iwwer Facebook. Allez! Bis demnächst, ne Äddi!